a ka pet tonmi nanmah i Khrihfabu iden ah polut ah nu bu vialte le minu bu vialte cung zong kha hmasa bikah lawmh la bek chimmi a si tu lo si lo i keimah le ka nupi sa zong ah

Nanmah atu i hika a ka thummi na dihlak tawka lawng i vanrau iden ah nubu vialte hna cu lo ah kha lomlam le ka chim. Tutan ah a tlawmte keimah bia chimh ka duhmi cu a pakhat ah

keimah sinah talent ka pekmi cu peknak kong hi chimawm ah Pathian nih a ka fial. Peknak kong hi Bible ah zathum lei a um. Cu vialte cu a fiang te thlarau nih a ka cawnpiak caah khua ka ka tlung piah hin thlakum kungmi inn ka phan tikah keimah ka ngeimi te zakhat kha zumhnak thlaci ca Khrihfa upa sinah ci ka tuk. Pathian nih thlawcha a ka pek i leiba thonghlun in kha India lei ah kuli ka va ton i thlathung kuli ka ton i ko

Indale ah kuli ku ton i thla thum. Kuli ku ton leo ah ka pho leo ah taka ka hmuhmi India taka thau thum kha san leo ah rapi rotu nan at api rotu ban kha ka cawk i India le ka cawk. Ka cawk i kul leng ah taka ka hmuh. Ama thakul thangwa ka hmuhmi kha Thonghleili kha leiba ka chap i thong hleikhat a hlei. Hleikhat a hleimi kha thong khat kha ka nupi le fa fale hna ei awk ca ka chiah i thong kha kha pathian sidah zumnak thlet ci ca ka chiah than. Amah le wa taka thong kha cu siapi somnga man si. Siapi somnga man si. Cu taka um dulo

kuanti a theih a ci le hai a ci kha ka ba zong hoi ka ba zong i pathian nih khlut ka pek i ting kha le thau som re ka mu ting kha le thau som re ka mu tia cun adilak pathian si da ba pek ok kha ka seng ti lo a ta ngai te thau thau ku le thau nga ka mu liu cun thau thau li kha li ba ka chap i thong kha ka ka nupi le fa e ok ta ka chia i thong kha ka pe ngam ko tein kha la thau thom re pathian re ka pek tia ti adilak pathian ba pe au kha ka seng ti wa lo kha ka tam boipa hi ta ka hi kum nga chunga azin tein kha la thau thom re hi supoi ka to lai ka mong mi bia te cheu kha cheu ret ka pek le ka ti

Kum nga a tling te ah Pathian nih hlotak a permi cu khuaruahhar a si. Tayuk pawl nih, Tayuk pawl nih cakei ruk kha a ka tok thiama i ka rama kha cakei ruk kha a man tampi a kai cang. I Mandalaya cakei tlaihnak hi kha pathum te kha va cok re. midang la midang pawl nih maram ram ah kha tampi cake hri kha man ri a chok i ram vialte kha cake ki pi popi kai na ta ti hri kha ram kha a chia di a ho ta ma ni cake aluk mit pakwa chunga cake pakwa

hi zeipi dah a tha lai ti kha hi ram a rawhnak kong hi thlak kan kan zapi ka cam cio si atu ruah kawram demo hin zeitia dah tha lai ti kha kan dihlak ya thla ka tam teu si Mi Paul nih Rom ngan pariah a hmet kula pariah chungah a ka chimmi cu Pathian nih hi Pathian nih hin amah a dawmi hna caah le amah nih an timmi ni in a kawhmi hna caah cun zeizong vialte hi a thalei ah a serpiak Aw, a thal a thalei ah a serpiak ko hna ti kha ka hngalh ti batuk i hi kanmah kawlram buainak hi Pathian nih a siang lo sia cu khwa lo Pathian nih a siang mi ka tum le da phaya ta khi phu pu che

kum le kum hnih tukum a dong na le hi cu Jesus amao cu a thleng na a rum lai i thong nu le kum le thu kum hi cu a ti la lo kuram hi Pathian nih thlawthlawh ka pek lai a dam cang lai ti kha na thatamnak na thatamnak vialte ka Pathian nih thlawh thlawh ka lai ti kha chim ka duh i

ame sawmtu le pari panga bia hi a si pathian nih hi mi vialte kha hleidannak a ngei lo a ruang te a ka zo dih ho man a hlen la lo sihmanhsehlaw zei miphun cungah mi hna siseh bawipa kha Bawipa amah kha a ti a za in Bawipa tidan ah a ngemi chungkhat cungah hi Pathian cu a lung a lom bik timi hi ke Bible ka du bami si Pathian ti cu ho man a thleidan lo Adam i ram i a fale vialte ka si di zumtu siseh zumlotu siseh Ahohmanh a ka thleidan lo. Sihmanhsehlaw a ka thleidan lo nak lo nak nak lo nan nain Pathian nih a dawtmi mi chungkhat um e ti. Pathian nih aa lawmh a cohlanmi chungkhat um e ti. Pathian nih a cohlanmi cu Pathian ti kha tihzahnak a ngeimi

ka fale ka ton pem cu na thi a hung tiah bia chim hamu ti ti ma bia kang si na thin a hun sa cu bia chim ti la dai te um ko thi hu lu a bia chim hi cu thalo na lu a fak na thi a hung cha cun na hoi le sina si se na unau tunga si se

uh, sau deuh van chim ko sau deuh van chim ko na beng i nuam tuk hi van pe thluah pe thluah ma oh
mini pha pathian bia kha kan pa chim ko du i bible pathum ka thim lai ka thim lai mi bible chu phu club ya chungma lao ka thim lai phu club ya angan palai khat amhe kolali le kuleruk tiang mi pakhat nih siang tein a then lengmang hna in a hung chip a dan pakhat rau kha a miak ko Nu va sem law no lai, midang kha va bawmh hna law na in an in bawmh ve hna lai. A rawl kha zuah a sing a lomi cu mi nih chiah a sak lai.

kha a si. Mi nih vanchiatnak a ton tikah a dih a riam a dih riam mi cu dantat na dantat lo in a luak lai lo. A pathumnak palai kwa a ngan phothlubia a ngan palai kwa a me palai chai mi sifak cungah zangfahnak na ngeih ahcun Bawipa kha chaw na tuih batuk a si. Bawipa nih tling tein a chap lai. Mi sifak cungah zangfahnak na ngeih ahcun Bawipa kha chaw a tuih batuk si. Bawipa nih tling tein a chap lai. a bia cheng cungah Pathian i thlutu pek u seh. Amen. Cuka minute pahra kho i chim ka duh mu cu. Bible nih mi sifak a timi hi ahodah a si ti hi kan zapi ruah tha lai. Bible nih mi sifak a timi hi ahodah a si? theihthiamnak caah a tha a thu di riantuan a hom lo mi te hna kha a tha a thu i riantuan a hom lo caah a si a fak mi kha mi sifak a si lo Paul nih zidah a chim nanmah chungah kha a tha a thuhmi riantuah riantuat awk a huam lomi tampi ka hmuh khi hna kha rawl ei awk an i hal zaw pek hau an i zak seh rian a tuak lomi cu ei dah oi hlah seh ti pathian bia a um ti batuk i Misifak ti hi mithathu te hna kha misifak mithathu rin tuah a hum lo caah a si a fakmi kha misifak si lo. Baibal nih misifak a timi cu bawmh a hermi bawmh a hermi hna kha misifak timi si. Atu ah kanmah kawlram thalo caah Kawlram uk dah a thalo ca, karam dam a ca, karam than a ca, karam chungah CDF hna PDF le kanmah CNN le tai le pine palheli chungah karam dam a ca rin tutu vialte harnak a tonmi vialte mi sifak si ko. Pathian bia nih a duhmi cu amah ka mi sifak timi si. Cuta ni hin na nanmah atu uh, Idina Idina nu Paul nih hi battagui thiltha na to i kanmah laimi chungah ram tama ca kan tontu vialte hna ca a si seh

Sihmanhsehlaw mi sifah kha bawmh tu lo i mi vanchian ah a tonmi te hna kha an i sokmi cu Pathian a zomh taimi a si. Pathian nih amah kha dantat lo cu um lo a ti. Mi tampi cu tuhi kiram ah kan miphun caah ram caah he tiah a reh a thei i rian a tuanmi zong hi bom cu chim hlah mi a cheu nih cun a zomtai mi zong um khawh hi pawl hna cungah hi Pathian nih dan tak lo um la lo e ti dan tak la e ti

Idea ram ah fu hi fung a relhnak khol kha kat panhin ka chok i kawl lei ah ka kalpi ka chok ka dama keima kha taka atombah a ngei ding a si amah ke mi sifak si i a phawt le kha a thong i ka dong i ka dong man lo kha kima kha taka a pek si ta tam deuh cheu thuma cheu di kima kalak

ka va zoh piah cun keimah he bukhati kuli ka tuan timi pa zakhai pa ka va si angki ka zoh angki ka a hlun tuk i aban pakhat hei um ti lo a ken da ka zo phana a phana kha a khi a khi kha a chak i puan che ka a peh

ka lung khi ka dom tak ka ka ka thim lo ama chu ba kal ta ki ma i cho ka lu ka lu ka te bible ka mu mi chu atu ka mi bible ka ka mu ta mi sipa azom tai mi chu ani sok mi chu pathin azom tai mi si pathin ni dan atak lai kha kila mu ta

Nangmah cu mirum si. Nangmah mirum si nangmah nih cu angki a chiahmi phanat a chiahmi kha i hruk pa hruk law ahohmanh nih an ningni sawk lai lo. Keimah cu misifak si. Angki a chiahmi hruk awh kan i zak. Phanat dong a chiahmi hruk dan awh kan i zak ko. Sihmahsehlaw ka ngei ti lo. Ka ngeih deuh caah ka ke a fak.

hmailei ah huka hmun maw kan in ton than a sia cun na ka zom tai tha lai mu ka ti aduk na cu alwa lom tim ka ka mu i tu tu ki ma wa na chu pathian ne ngai thiam wa ngai thiam ta la ki ko ngai thiam lo i bia rama khosai to ka au kan au i

saya cu kanmah maram phopi si nangma batuk a mui a chia mi cu saya kwa luk seng lo nung mui chia tu na nu mo na mui chia na pa mo mui chia chim tua chang a kan au lan ha kanu da kam a mui chia lo ka pa da a mui chia lo a do ko ki ma lao ka chia ko wa ti ri la ya li bien chim tha te chim na luk ho him him la sai hat na luk la lo ni kret la ta ki ma ka lung thia cho kan hulu ya sanawa khwa zakhai pa ka zom tai mi kha thil tam pe ke top yai pathian ni akai thiam bo ga ti angai thiam lo huta ka thei tia ka mi khi ka yuri pom ni kha kan khi ka ka kan ma he akati wa ati ngota

na tuah khawh chung i na ni zuam mai na tuah deumi hi bawipa dumi si Pathian bia nih a ka chim batuk hi mi tampi nih thiltha a tuah i midang ca an nun ah a pek i bawmnak te hna a pek leo ai hnu tampi pathian nih thlo cu a pek lai i a rum chak lai a then tam lo da a rum tam lo da a pek tam lo da a rum tam lo lai i sihmanhsehlaw mi cheukhat nih TCT i

lampi pakhat ah hi sano la la len pi lampi tamu sali mai phan ni kha tei thawli hlei kem yak si ngờ tu la la len pi ka tei thau thung hlei kem yak si ye ama le wa chun ke ma kha kum khat a hi bawmh a hermi caah ti facang hi dip za le som hnih dip za le som nga za le som ni khong tu ka tok le ma kum phun ti ka ka pe da ma be i a hnu a chu

Pathian nih thluachuah pek lai. A zong siang lomi cu chia sek si lai timi bia kha ka lak i a mek ti lo i a zing in ka pek mah na ka khuam i phacang ei awk ngai lomi hna kha a kum ni kum thum na na na cu ta ka ka ka pe ti lo a bai ala a ka pe ti lo ti ka a tukum chu um ta se ti

Amah kha ka peh siang ti lo caah a tlawm bikah teipau tung thawng teipau thau thum miak lampi kha ka hmu ti lo ka sang ta na ka chung dum se cu ba tuk hi Bible ah ka hmu be tu Pathian sika pekna cu rumna asi mi sifa sinah a pek siang mi tu Pathian sia

her baunak her her baunak lawng kha an me ko la ti ka thei chi lo ka mi phum la ram ta hi bom na khi pe tam deu a pe khomi kisi ko nang ha i yom cheu si lo ti kha bia cha na nge di mi si kalam ngai pathian ni thu cha pe ko sa amen